जाए के मत ना होइया हमरा जाम नहीं मन होइया कि बेटी हमर जेती आखनी मैं मान मैं मान क्या करी ये फाल कला कोने है छी चुप ना दीदा को भूख ले गेले खेत पे नमस्कार दर्शक बीन हम छी ललिया जब अहाँ के हमर खटगर मिटगर चहटगर वीडियो देखबा के है तो एस टू फिल्म के शेयर करू सब्सक्राइब करू लाइक करू कमेंट करू आ बेल आइकन से दबाऊ एहि के साथ विदा चाहे छी धन्यवाद

कहने छलियै ओ तैयार होतै बुझलियै तैयार है ना हाँ, सब तैयार कुछ छै। मेहमान जी हाँ। टोटल चीज एकदम तैयार अहीं के पेड़ा तके छलहुँ हैं अच्छा अच्छा लिअ तैयार छै तऽ सुनू ने दू घंटा बैसू खाउ पिउ कनि आराम करब तब ने नहीं नहीं नहीं हम खा पियब नहीं हम खा के आयल छी बुझली कहलहुँ हैं हाँ। मेहमान जे एलखिन हैं तिरकोर के तरुआ तरने छियै हाँ ये हम सब तरुआ तरने छियै कदीमो के तरने छियै कदुओ के पापड़ बनेने छियै दही जमेने छियै तिलकोर के अते तरने छियै थर थर हाँ ओहो बनेने छियै बनेने छियै हाँ, ने? ये अते बनेने छियै सबसँ मासुर इएह होइ छै हाँ बनेने छियै सब। मेहमान के खुआ पिया के बढ़िया जकाँ है जैसे जहाँ देबै नहि हम खाना पीना खा के आयल छी बुझली खाना पीना नहि खाब हमरा भाड़ा में जाय के आ टेम्पू लऽ की के बात करै छी मेहमान अहाँ तऽ एक तऽ अबै छी बारह बरिस पर आब चटपट चटपट करै छी नहि हम कनि काम करे काज वाला आदमी छी ना तऽ काम काज छोड़ के ना लिया लिया ई रखू कथी है में

पहुना लग गोसा ने सही जमन लेबे ता ने दा तत दुनू हमार सार अलबट हे कपार में हमरा बात आ गया एको गो त नीक रही मेहमान हाँ। माथा चट जाइए माथा चट जाइए चलो मर चलो लाली बाटी तत तत देबे हम एमा लगे

चलू ना खाना खाना लियो नहीं हम खाना नहीं खाएब हम जल्दी धरफर में छी भैया मर ओकरा जाना बैठा तो। के लिए घर पर कहलिए जे हम अपना बहू के विदागरी करा के लावे छी तब हम टेम्पू लऽ के जाब अहाँ के छोड़े देखियो घर पर जाए के हाँ देखियो हम जाए छियो टेम्पू से जेथिन हमर बेटी तो टेम्पू से नहीं जेते कार उर न लेते टेम्पू से केना बाप रे नहीं जेते बाप। यहाँ के बेटी सब। टेम्पू से हम नरेंद्र मोदी के दिल्ली से ले आवे छियै नीतीश कुमार के हम पटना से ले आवे छियै हवाई जहाज से ज्यादा स्पीड में हमर टेम्पू हे चलै छै। भगवान। सबके बेटी जाय छै बुलेरो से कार से हमरो शौक रहे कि दामाद हमर कार से एतिए बेटी के तू कार से कथी लऽ सुनै के। छी हम हर खान रे टेम्पुए से देबै चलो ना लेट हो रहा है चलो

भूख लगे छै दीदा भूख लगे छै दीदा तैयो के रंग छै भगवान के भूख लागल छै भूख लगले दीदा दी के हुनका खाय ले व्यवस्था अंदर धिया नहि छै पुता दे धिया पुता नटुआ जका करे लग मोन जरैया देखै छी अहाँ जे धिया पुता के केले ने समझबै छी भूख हमरा नहीं लगल हन साला जी